Pazdeh sala me geran. Îcar ve pazdeh sala jî ez ji hê bû me ji bavê xwe ez jî karê xwe ê xaliya û perda wa. Dîsa eynî muşterî, eynî tiştên vêga teknolojî pêşketiye. Hêdî tabla tê re çeşitê me ne kir ji ber wê kem erebê digerîn pêtir hev dewlementtir e çeşît dibe pêtir jî hem îşê me jî baştir dibe. Îcar ve pazdeh sala jî ez ji hê bû me Ji bavê xwe ez jî karê xwe ê xaliya û perda wa dîsa eynî muşterî eynî tiştên vêga teknolojî pêşketiye. Hêdî tabla têra çeşitê me ne kir ji ber wê ke em erebê digerîn pêtir hev dewlementtir e çeşît dibe pêtir jî em îşê me jî baştir dibe. Rastî em jiyana xwe jî tê de dibînin û ya di diya jî ber ku çetîn rûdî hem ji karê xwe hem ji jiyanê de rola wî û helbest va, Vî ewkê vê teşeya ku jiyan li serê me de ew kiriye wê jî ew dike, xera dike. Yanî yekî em dikarin bêjin yanî yekî ji nava mirova radbe helbesta dikare binivisîne. Yanî em dihezahin nivîskara li helbestvana

Cîrêdê dihê û ser serdê ez hatime dinê. Heta duwazdeh saliya xwe gund Elma Dûre piştî notî virde we sî salan Batmanê dijî û karê rojane jî etariya xwe wek dijî nivîskariya xwe dikime. Dema kam hatim Batmanê wek wê demî Gundê vî welatî tev jî koçber bûn hatibûn qirabkirin. Bêçaretî karê xwe ez û bavê xwe me tapla derxist. Serê ewil me bi tapleyên mihela, suqas ve qat qat koç bû. Ji teva gundê derdora yê li heyan teva geriyan. Me bi wî awayî jiyana xwe a rojane dibir berdin. Sala du hezar û yazdeh

Dû re jî du hezar û yazdeh û heta sêzdeh, du hezar û sêzdeh pirtûka me ewile helbest e, rê û rê weşanxwana na li Îzmîrê me çap kir. A didwan jî jewje me li wê de bibûne. Pirtûka me a diduwa çavê şêwînî Ew ji me li Amedê pirtûkxana Jewje me çapir. A siya û çar û pênc her sê tev re me sê pirtûk hev re çap kirin. Ê kelbest dîsa çapa didwa çavê Şêrînî û şîva miriya Helbest roman jî evîn û mirin her sê perle du hezar û bîst da me derxistin û ew jî weşanxwana nav me derxistin. Rastî jî ev xwe şandin wek nivîskarekî, nivîskar tenê dema tê gotin wek memûrekî, wek mirovekî maqûl ser masafa an wek rêvebirekî tê dê. Bi rastî jî ev şans in ji ber ku ve sî sal e vî bajarî. Dijî me, ew koça ku qada ku gundê ku em ne çûne guher dikin tune. Ji ber vê yekê her ke meşrûtiya vî welatî a vî bajarî û hem ku her awayî mirovekî xîzan, dewlemend û ji rê ketî û îdeolojî her kes kêm zêde me dîtin. Ji ber vê yekê jî ez şans bûm ku Kesê ku me dîtî kêm zêde dema ku dibêjin helbezvan tenê helbez an evîn tê bîra û bi rastî jî me tenê ne ku evîn, êş û elem û şahiya vî welatî çi hebe me tomar kir û bi pirtûkê xwe de me çap kirin anîn ziman. Belê dema ku bi rastî jî berî çend roja jî Hêdî ne ku em bêjin ê gunda û ê qada û cîran jî pir caran tên jiyana xwe dibêjin. Me di rojnama de, kovara de û televizyona de dîtî. Em dixwazin tu piçekî jiyana me jî bînî û ev û evan. Rastî zehf caran jî dema ku jiyana xwe dibêjin were kelûgirî dibim digirîm jî. Ew yanî Tenê dema ku rastî ji bo vê welatê be şahîd pir kêm tên bîran. Tenê rojê em bêjin vê jînê weke em bêjin Newroz tiştê wisa pê hempa lê zêdetir şahiyê zêdetir ew xwek helbezvanekî nûskarekî pêtir janê dibînin. Belê pirtoka me ewil te rê û rê Rastî jî ew keda hejdeh salan tê de ye. Li ser evînê ser trajediya dû welatî, li ser şahiyê, li ser qalekî jî nûsîye, ser sîxurekî jî nûsandiye, li ser xwezayê, ser mirovên ku dilşa û dengbêj ser wa jî. Li ser topbana ku çi qewimî be kêm zêde vî bajarî ne ku tenê vî bajarî, vî welatî de kêm zêde tev jî yek yek min nivîsandiye û min nivîsandiye û me çap kiriye li pirtûkê. Hezar û şazdeh dema ku min pirtûka xwe a Çavê Şênî Şêrînî çap kirî, ew ê demê te hezar û sêzdeh û heta şazdeh. Ew mijarên ku vî welatî de hatîn qewimîn yek yek hem şahiyê wê hem nexweşiyê wê hem janê wê hem kelecanê wê wê demê yek yek me ew jî nivîsandin û dinê ew pirtûkê me her sê çavê şîva miriya. Ew pêtir a rastî du hezar û şazdeh û heta du hezar û bîst e. Lê tişta ku me not û didwa û heta du hezar û bîst e tiştê ku em ser de qavizî bûn ew wê derê de min çap kiriye. Ew jî mijarê ku rastî evîn dema ku tu dema paskê di meqalê kirî ne tenê evîn, Çiqa xweşiya vî welatî de hebe, şahiya ku hebe, kelecanik hebe û çi hebe wîna ke yek yek ez ser de naqabizim edim jin. Belkî vêga axaftin hinek tiştan bîra min lê ez xwe teve cî tînim, tûmar dikim û çav dikim hebe. Çavê şêvînî û şîvan miriya û evîn û mirin. Çavên Şevînî û Şîva Mirya ew pirtûkên min ê helbestan e û Evîn û Mirin roman e. Di hezar û şazdeh û vir de piştî ku pirtûka min Çavên Şevînî derket, ev Çavên Şevînî pirtûka min Çapa di duwa ye. Ji ber ku xweste ku xwîner zêde bûn, me ji wê yek girtin. Çavê Şevînî Şîva Mirîyan jî şazda û vir de ev helbest min nivîsîn. Yekî ew jî wek êdin tenê temayoyê pir in, tenê mijarê cûr be cûr me wêde karanîn. A sisyan jî pirtûka ku me her sê hev re çap kirîn a talî roman ew rastî not not û didwa dema ku min qal kirî kurabê min jiyana xwe ya dest dayî û ew mijara û ku wê ew tesîra wê em bêjin kerasata wê êş û elema ku li min der dayî der nivîsî min û ew We bîst û heyt sal sî sal çêbû nû min nivîsa. Ew romanê sê piyak pêk tê, êk gund, navçe û bajar. Yek piyekî wê em bêjin ew terajediya ku kurd em pê Êşane û quratên jiyana xwe dest dayê nivîsandina wî a didiya jî bajarekî de parlamenterek hatî kuştin û ew not û diduwa heta not û pênca ew trajediyê ku Batmanê em bûn şahidiya me ew nivîsan a siya jî nivgê siya jî ser evînê. Evîn û ew êş û elema xwe şahiya wê evînê me ew her sê ninga me romanê de çap dibin. Lê dîroka wê sî sal û bîst û heşt sal di navbera wê de ew jî du hezar û nozdeh salekî ez dixwazim çarm nivîsandî salekî de Yazdehê şevê heta pêncê sibê min nivîsandiye. Ew du hezar û nozdeh de qediya. Daha ji ber vê pandemiyê nexweşiyê çapbûna wê me du hezar û bîst de û ew her sê pirtûkê xwe bi hev re beriya mehekî me hûn dî dûna derhesan. Dema ku tenê ne wek nivîskarekî quncikekî de tenim Çiqas bibêjin muşteriyên me pênc sed heb hebe kêm zêde teva re têkildar in, kêm zêde çîroka jiyana we teva zan, êş û elemê we, şahiyê we teva jî zan. Tişta ku balkêş serê bide mîne nîşet gerin, êvarî jî sert wad xebitin û car heye hinek helbest. Meha jî naqede, hinek jî hene du roja diqede. Gora mijar û kurbûn an jî îlhama ku were ser wê dinivîsîne. Tenê ne ku em bêjin tişta ku jiyanê tişta min bar kiriye wan dinivîsîne. Tişta ku min dîtî, min bihîstî wan tevê pirtûkê xwe de yek yek. Ez xwe wek derweşê helbestê bînim. Tiştekî ez xwe wek afarê helbestê jî bînim. Tişta ku ez bêjim bila tiştek jî, tîpek jî zimanê me wenda nebe, bi taybetî jî zimanê ku kurdî. Di cîhanê de heft hezar ziman hene. Va tenê vêga deh hezar ziman tên karanîn. Di va deh hezara jî heta wek. Di pênc hezarî ê pratîkê de tim zimanê kurdî jî yek ji we ye. Em vê bêjin çiqas zimanek hebe alê olî de dibêjin ayetên zimanê pê Xwedê Teala ye, rengekî wa ye, teşeyekî wan e. Ev teşebûn dema ku mirov zimanekî qedexe bike û raste rast di Xwedê Qedexetî, zimanê wî aye tevî qedexetî. Ji ber wê ke çiqas zimanek hebe, kurdî be, tirkî be, zazakî be, dimbilî be, guranî be, çi be bila ew zimanek be, ew ziman pîroz e. Ew ziman reng wê teşê wî miletî ye, ê wî gelî ye. Ez wek nivîskarekî kurd, wek nivîskarekî pênûsê, pênûsvanê vî zimanê, vî gelê, ev bîst û yekê Sibatê Cejna Zimanê Kurdî dil û can pîroz kim. Çiqar mirovekî kurd hebe zarok û dayik û bav Teqez, Hûn çiqa oldar bin, wê oldaribûniya xwe zimanê xwe ve de jî xwe jî girê binin, wê bîr nekin, bîr nebin û tim bila jiyana we a rojane de kar bînin. Rastî jî ev êş û vê te'ba ku, eziyeta ku mirov dibîne bi rastî jî dema ku tu Axaftin li kulîn tiştek tune bi rastî jî mirov piçekî xemsar be ne ku mirov dixeyde. Mirov piçekî xemsar ez dîwsta dubare bikim cejna zimanê kurdî ê zimanê dayîkê pîroz dikim gelê kurd zimanê xwe ji bî neke.